Chieng' mokwongo, chieng' mar ariyo rofeyo chamo, kaeto chieng' mar adek iwuonde gi weche mamit. Iliwe, iliwe.
Arocho. Arocho.
Ah, ah, unajua kani mange duogi go mpaka moro ka gi.
Kaso ni chimbo mawango ga ya, mawango ga ya en makuri buogo godo ji. Ni kwara maga jwa. Tiwinjo koko.

Bwana ipani ipani jogo ipani kakoro kakoro ng'at moro ma jalango ma nyinyi kiduwe ni kena rap kena ng'owa. Jalango man MP.
Moro mala hapana wewe jalango ma MP. Anyisi jalango ma kende kalenjin. Ng'at moro kanyo olando go opira iluonge ni rap sana. Awinjo ka chieng' moro mera jite. Online olendo kaka Peter Druli. Ng'ato chieng' moro winjo ng'ato chieng' moro ng'isa ni jalango ringo dhi ka jalango. Japenjani mago tango ma ng'ato. Jalango mane?
Jalango tiyo mana gi jolango. To nyingno nomiye chon. To mano to Sani en jalas. mano be gima pod ng'ato be dhawe yawa. Mm. To un emu yiero Dong mana kaka jalamo. Raila, mana Yiero- kaka Raila en rais. Ikawo Dong koro eh, ing'ado, eh, dong jalango en jalas. oh, jala- Eh, ing'ado diere, short, short cut. Eh, bana tinde ting'e current affair. Bwana an, dong anyisi ni aka koro winje bwana. Wi- wi- wi- wi- Winjo gima dhi timore. Donge AFCON biro, Af- AFCON timore e- e- e East Africa mangima. Awinjo ni Kenya giri ema dhi hoste. Pap machielo midhi mi- mi- mi- Kenya nyaka bede pa- Mm. pap Wangla. Mm. Miwinjo ni pap ni pap tin, iwinjo ni pap pap kaka pok irado gi nyako machalo nade. Mm. Pap no be al- AFCON. mm. Bana Ni pap onge kun. Eh, papa onge koro.
Omiyo mipira tindo kethore, omera slogan, omiyo mipira tindo kethore ma kata olo jogor jogor ni ani asawa. Eh, mipira unakuwa pale unazidi unga unakuwa wakoroswa. Ona pale sasa sasa unaona pale wewe rudi na kunywa maji, napiga kopo la maji. Hmm. Kao, mageta ngoma msu ome ome no land ball to ile ndini. Aya, jatugo namba 9 kanye ndino kamesi pole dhege mipira. Ong'ada chel.

Ining'e ni chuli Rooney pesa ng'ane Ronaldo. I don't know.
Pesa manyayo chuli gi dosi ni te. Winjo. Tiwinjo ni ani Kipchoge Manyo saa mine ni sungo riko mine no fake no. Kipchoge ko kiino. Koringa ringa ng'wech achiel one race kamae. Tawinjo ni pesa no roma roma chula chula joma tiyo Qatar.
Tawinjo ni ya, Steven ng'ane. Beckham. David, uh. not to Steve Mane, David Beckham ema wacho. Uh. David Beckham winjo ni nigi nigi nigi jobolgo. Nyaka ibed gi dhako ma jaber, uh. nyaka ibed gi mtoka ma lwete yelore kama. Mtoka ma dhoot ok yaw dhoot, lwete iluongo ni Lamborghini gi Bugatti. Kasa awinjo ni awinjo ni ya. Ni babu owino. Hmm. Lando.
Ilando to ka land ga ilando gino ilando gino ne ne ngawa bano to bore na ite me boga ga mche mcheza mchezaji mchezaji mchezaji mchezaji weza dogirwa kaka jazi mchezaji hodari to dem cha chingcha no biro limi mane mano rwako jazi mar manyo cha nyako mano radoga bol bol

Sidi mena mi mar mar mar rembis cha. Eh, bana, Ma hata cha ko yaye. yako mi ndwa ng'iyo go. An bana an sani kan gi dem. To bene. Ne. Ineno ina ineno mele mene no jatijwa no. Mele mene no jatijwa. Mm, Ohero thumbe wangala. Kubire base mm. iwinjo. Mm. Iseto ne thum moro. Koro Koro ne. inda ver gi tena. Eh, mera an thumbe nda mar kogiko tieno no. Mane? Kogik otieno.
E bana ka an gi wendo an mane thum mawinjo kwa. Era kogik otieno. Ing'e ni thum thum Kene- kene jathum kiani nyalo bongo ni nyawesi nyako. nende. Jathum bongo ni abonga nyako nikech mano to dongero Lakini koro. ji request ga ne nitiga gimoro ni dadix ji request eh, pataniso ni- nicheze amo hapo moja hapo ya bota ya monda hapo ni eh, rushe hapo Mpenzi bana wangu. wadoge radio ini lelando bol to jito sodonje pataniso alo kiti